right nhasi tiri kuita lesson yestatistics nhasi tiri kudzidzisana eh, chapter inonzi statistics ichapter yakakura but nhasi tiri kuita kapati kadiki eh, case statistics maybe introduction to statistics kuti munoona kuti statistics dzinoitwa sei eh, maquestions estatistics zvaanoita anenge aine maparts tingoti question inenge iri main question inoti draw eh, a graph ye using statistical data unenge wakapiwa data zvifanike zvakaita table yatakapihwa ivo vanzi draw graph racho magraphs edu kune anonzi mabar graph kune mabar chart kune you know and so on bar charts zvichienda zvakadaro then kozoita question dzimwe dzinotevera mashure dzakaita sekuti find the mode find the median find the mean ndo maquestions atoda kuadressa palesson yedu yanhasi saka takatarisa table yedu pamusoro pakanzi schools pamusoro pazasi pacho pakanzi frequency saka tinoda kuti tishandise table iyi e, kupindura maquestions number b number c nenumber d right saka question yatiratanga kupindura inoti find the mode find the mode find the mode ndo pati yekutanga yatoda kupindura then tozopindura yechi2 yemedian tozopindura yechi3 yemin now what is the mode ngatitangirei panoti mode what is the mode unoda kuti mudrowe table iri apai toda pindura panoti mode mode is the number that has the highest frequency number ine frequency hombe ndo inonzi mode. Saka ndoda kuti mubate trick iripo inoti line repamusoro iri rinomirira data redu ratinenge tiinaro but ndo x like dai tatichidrawa magraph edu aya emaalgebraic eh, functions line repamusoro ndore x axis line repazasi ndore y axis muline rey axis umu ndo rinowanikwa frequency ndo line refrequency saka the mode is the number that has the highest frequency. Number ine frequency hombe ndiyo mode. Saka ngatitasei pamafrequencies edu apo tione kuti frequency hombe ndeipi. Frequency hombe ndi 5. Saka 5 zvairiyo frequency hombe, number ine frequency hombe ndi 2. Saka the mode is equal to 2. because two is the number that has the highest frequency. Ngatisazvikanganwe izvozvo. Pese panongobvunzwa mode unoteera line refrequency. Frequency hombe, number yacho ine frequency hombe iyoyo ndiyo mode yedu. Zvemode ndofunga zvaita clear. Takupindura mubvunzo wenumber 2 unoti find the median The median is the middle number pama numbers ari pamusoro apo kwete pa frequency. Saka takuenda pa row yepamusoro ye x axis toenda pa number yepakati. Number iri pakati. Number iyoyo tinoiwana tofana kunge ma numbers edu akarongwa in ascending or descending order. Ayakatorongeka kudhara. Honai 1 2 3 4 5 zvikuenda zvichikwira. Kana chero dai zvazvo zvakatanga zvichiti 5 4 3 2 1 still zvese zvaingoshanda.

chete the median is equal to 3 number iri pacenter iri pamiddle ndozvinoreva kuti median the middle number uko kwasara 2 uko kwasara 2 saka iri pakati ndi3 ndiyo median yedu takupindura pati yekupedzisera inoti find the mean Find the mean. The mean ndokuti average. Dai taida kubvunzwa nemamwe ma, ne, ne, nemamwe matauriro ndokuti find the average. Now how do you find the average? Isusu takutonyora panapa pakuti mean equals. Tinomultiplier manumbers aya. Tinomultiplier manumbers ari macolumns tichimaedha tichienda uku tozodivida netotal frequency. Sekuti tichati 1 times 2

eh, two umo anopinda ka seven two umo anopinda ka one apo ka nineteen saka our mean is nineteen over seven or if we want to put it in simpler terms seven into nineteen anopinda ka two paanoti pa 14 paya paya kobva kwasara 5 over 7 saka thats the mean for this data that we have in the table uh, i think ndatsanangura zviri clear zvinonzwika zvinhu zvatinobvunzwa zvitatu eh, question yedu yenumber four inenge chiti draw but eh, zvatinobvunzwa zvinhu three tinobvunzwa mod tinobvunzwa median tinobvunzwa mean sa zvandoda kuita ndoda kuwedzera just one column pamberi apo eh, kuti tiratidzane kuti dai manumbers edu anga asiri five apa dai anga ari six median yemiddle number tinoiwana sei bcause kana ari six manje tete tisagone kuwana middle number zviri izi tete ane two mamiddle number pakati saka iyo ndo example yatakupedzisira nayo saka ingondibvumidzai kungowedzera imwe column kumberi kunoku asi mi munototangidza kudrowa table iyi because maanswers edu ese anenge achinja ah, rega indiwedzere kana kuti kana mumwe two kumberi uko so i'm going to erase this uh, while you draw that uh, new table mudraw table new one iyi yandagadzira apo iyo right todzokorodza zvekare kutsvaga chimod

ndo mamiddle number ari two but pari kudiwa one middle number saka zvatichaita sichatoti median yedu tiye takutoeda kuti two sorry three plus four three uyu plus four divided by two sorry sakanyore three three plus four divided by two saka tiye tina seven divided by two so tiye tina three and a half ndo inenge iri median yedu tinoeda dzepakati dzacho dziri two

the average im sure manzwa kuti mod median mean zvinotsvagwa sei kana takapiwa table yestatistical data thank you